jesus christ shu ngangeketerwa nataiti gogo chihoro mukuvaziyemi veduwe gogo chihoro avashande vega anoshanda nasekuru anoshanda nawo zvakaoma saka sekuru veve guys welcome to my platform nono bank don't forget to subscribe kana usanga anobaya subscription button ndiramba ndichikudza nenyaya dzekuitika ndiri kuvaziva vese enge ndakatovabata imi miterera so guys uh, come to my youtube channel this is girl nano bank don't forget to subscribe baka chimira ndikudze kanyaya yacho yese ikuitika pepa tinani tina taiti wedu nakiki wakayachitaura kuti yee takazoenda kwagogo chihoro mese munozvisiya hanzi takaenda rini takaenda muna february saka hanzi takaenda muna february kuna gogo chihoro tichienda nota sei tichienda kunoromba kuno asi ivo vanhu vati takaenda tichinoromba vakati takaenda kuno vakaenda vakanotibatsira hatina kana midzi kana chidhoma kana chidhori kana mwana watakapiwa but do you believe that andini so then ndobva vaenda kudaro so unoziva kuti ndati munhu wese ndikoti saka vakaenda kwagogo chichi vanhu vakatanga kufonera gogo gogo chihoro so that vazive kuti kuti gogo chihoro vanobatsira here zvemachokwadi but nyaya yakazobuda manje ndeyekuti gogo chihoro vakaita sei havazirivo vanobatsira vatori nengange vakutonetsana nawo vanhu vatanga kufonera fonera gogo chihoro pepee N'anga yakabatsira gogo chihoro yakutanga kutovanetsa ichida mari. N'anga yakabatsira gogo chihoro iri kuda mari kubva kunani? Kubva kuna gogo chihoro. Bhozanza ndingambokubatsira iwewe wega. Chitodusa mari. Ah. Mm. N'anga yako atichibvisa mari pepe. Saka chi vakatanganisana na sekuru pepe na sekuru na sekuru. Vanonzi sekuru chihoro. Sekuru chihoro. Inga asitori murume wavo. atogara musikana yacho ndakazobuda tichi kuti murume afti wagogo chihora asi murume wavo murume wagogo chihora asi murume wavo vanotogara nemurume wasekuru asekuru wavo inga anoshandisa anzi anoshandisa vakauraya mwana wavo mbiye chihore wo vakauraya mwana wavo vanogara kumufa kwose uko vanyeba chiti ye anogara kupi kupi ndezvekunyeba vanogara kumufa kwose saka chigogo chihore anogara kumufa kwose kumva kwasiko vanogara ikoko vanotozivikanwa nembiri yekupa vanhu chii vanoapa tumidzi kana tutsanga midzi kana twanobva kutorera mubereko saka ndi vakati si saka pakaenda ana tit nakiki kuchii kuna gogo chihoro vakabva vatorwa mubereko ukaenda mupata fini mbereko yakabva yaienda ndosaka muchiona tiri zvinyange vakatiraya kurara vese zvine mutoi vakachinja mastanzi zvakaita sei nasei nasei azvishandi saka natete vakudzokera chiti kuna gogo chihoro chii chitipe chibereko chedu vana tete vakudzokera chii takuda mwana chitipe chibereko saka gogo chihoro vakusira nyaya kunani kuna sekuru chihoro zvikanzi nagogo chihoro eh, inini ndiri mukadzi takangozvipa nyaya but iwewe ndiwe akaita sei ndiwe akarombesa vanhu iwewe vape mwana wavo saka vakunotoya kunobhadhara chii kunobhadhara mari dzakawanda kuna gogo gogo ari kuti ini handizvikwanisa ende kuna sekuru chihoro eh. vanhu vaya vaenda kunani vaenda kuna sekuru chihoro paipai vaenda kuna sekuru chihoro sekuru chihoro avasitombota sekuru chihoro vakutoda 15000 sekuri chihoro vari kuda 15000 us dollars yekuti ese chi vadzosere mbereko ya mpata family nemukadzi wake saka then ndobva vatraya kumbonegotiata chichinyedze mari tipe mari dzakawanda chitasaitasaitasaitasa zvana sekuru chihoro mari handisi kumbokupai mari dzakawanda ina nditombobvume zvechi zvemari dzakawanda andanateta kuti kunanasekuna sekuru chihoro handitombopui mari dzakawanda gara neiyoyo handisitomboda inini hamwana usitombomunyita because ka ukangoita mwana tikumudya muchona teti pachete mwana anenge achidya nani Nasigo chiworo. Mbuya chiworo ari kuti but ona kuti pamari akawanda wani. Ngaite sei? ngatingobvumei because dhiri rine mari iri baba chihoro ha baba chihoro zvakatoa havasi tombobvuma inge pari kupisa saka mbuya chihoro nasekuru chihoro akupota chisindirana mheni manheru vachirwisana nenyaya nenyaya natsaidzi guys zviri kutange zviri fanika but tuzesende kuti marimwe zuro makuseni tete akatobuda cho tarohwa nechi panze pepaanogara parohwa nemhen inenge senwanani ino ndimbi yechihoro here kana ndisekuru chihoro here bos havasi kuwirirana nenyaya yataiti iyo saka gaizi ini ndoda kukudzai kuti ana tete vevai vakatonoromba zvikutonetsa ndisikamuona takasitombozvara and vachitombofa kaita mwana kusvika pachi kusvika pasekuri chihoro 15000 vanoiba kupi 15000 us dollars kawane kungopa munhu kuti upiwe mwana aa ah, vakachiziva kuti isatidi mwana edu toda chi toda mari nemota saka vati sekuri chihoro nambuya chihoro vari kutorwa guys vari kutonetsana nenyanyana taiti yeye hanzi mbuya chihoro akatorowa gumbo nezuro zvakaoma so guys thank you for watching this again nono bank don't forget to subscribe if you find it funny for you guys usakanganwe kusubscribe kuchano yanono bank ndoramba ndichikudza nyaya dzinopisa dzinoitika ndinonyasonodiga down down ndinasokudza kuti haa ah, vanhu mustreetika hazvisi kufamba zvakanaka handika sikasakanganira se kubaya subscription hova baya futi notification kanhesawira ehe tikuudze zvekuita thank you for watching maita basa eh, yubwi yubwi yubwi ah, ah, ah, yubwi make jesus ah, n'anga yakaenderwa na uyu mire mire ndatanga ndangira mm.